Faly miarahaba antsika rehetra rehetra a! Elaela no tsy nahitanareo an'ny vokatra novokarin'ny izany atao hoe Vision Film Malagasy izany na ny Vision Production a! Araka ny efa nampanantenainay anareo nefa dia nanomana zavatra ho antsika mpankafy izahay. nanomana zahatra goavana be an! dia efa masaka ny nahandro an! azo atao hoe efa vonona an! dia nanomana izahay an! ho fanomezana fahafahampo antsika film anaky roa be izao, film roa be izao ny vokatra ao an! ny voalohany an! film efa vita tamin'ny telo taona lasa tamin'ny deux mille dix huit et deux mille dix neuf iny an! mitondra ny lohateny hoe Fifi sy Fafah. Izany hoe izy io dia film efa vonona atao fa izao vao atolotra anareo a, atolotra anareo izy io vokatra vaovao be fiffi sy fafà, tsy mandiso fanantenana anareo io a, film tena tsara be mahintsy. Dia ny anakiray ny vokatra faharoa kosa dia vokatra tena mbola vao ao anaty vilany ao izy ao a, fa vao avoakantsika ao izy rehefa avy eo dia Ho hitanareo eo fa tena film farany ze raitra izany a! ary ny fivoarana dia mivoatra be ao anatin'ny lesy, tsy mandiso fanantenana anareo io! dia ireo film anankiroa ireo a! ho avoakantsika amin'ny kapila dvd, averiko ihany e! ho avoakantsika amin'ny kapila dvd io a! ho antsika be da be le manontany efa angaha nareo tsy mamoaka dvd intsony? toa tsy hita intsony nareo amin'ny an! dia ho fanomezanay fahafapo anareo dia avoakanay dvd io! reto izany izay dia efa manentana antsika rehetra rehetra reto a! an! Henjana be ny namokatra an'io an! Henjana be ny namokatra an'ireo film ireo an! Dia raha tena mankafy tsika, raha tena tia tsika ilay film malagasy an! Dia tsy foany original, original ihany vidiana fa efa natao farak'izay mbola no mora ny original an! Telo arivo ariary fotsiny ny original an! Telo arivo ariary! Ary raha tena, tena mankafy an'ilay film nareo an! Dia original jerena. Fa rehefa mividy original nareo de manampy anay nareo izany de afaka mamokatra foana zay afaka mamokatra hafa indray zay a mba entina ampialana vola antsika rehetra rehetra de mbola ho jerenay eo moa hoe inona ilay film ho avoaka voalohany a ilay fiffi sy fafah sa ty ilay anakiray mbola vao mangotraka be ty fa mbola safidiana eo fa samy ho avoaka izy roa reo Fa ho hitantsika eo iza no havoaka voaloha. Amin'ny faran'ity volana jiona ity no hamoahanay an'izany film vaovao be izany ao. Havoakanay voalohany indray amin'io aho, dia ao aoriana kelin'io dia mivoaka indray ilay anankiray faharoa. Izany hoe tsy miandry ela izany aho dia ho atolotra ireo vokatra vaovao be anankiroa ireo. Ndao ange isika hanaraka sombiny kely amin'izany hoe Fiffi sy Fafah izany e! ilay film teo aloha, efa vokarina tamin'ny deux mille dix-huit. Dia ho hitanareo eo ohatry ny ahoana ny hatsarany.

Zay. Ahoana ny anao zay? Mba miangavy re tompoko. Sao dia mba misy trano azo atoriako fa na dia androany alina fotsiny aza fa tena tsy mahita trano atoriana mihitsy aho zao. Hmm? Fa vahiny angandry? Eny tompoko. Hanambady anah ianao sa toa te hapoakako ity zavatra ity? Menja! Inona daholo izany zavatra tadiavinao izany e! Ohatran'ily Fiffi sy Fafah a! Aza matahotra nareo raha tsy handiso fanantenana anareo io. Dia izao izay dia efa manentana an! Telo arivo ariary ny original, telo arivo ariary fotsiny! Nefa volabe ny lany, fotoana ny lany eo anatin'izany vao mahavita film iray an! Dia manentana anareo izay an! Vidio ny original an! Fa mampanantena anareo izay fa tsy hijanona intsony fa hisy foana ny film vaovao an! Omenay anareo an! Mba hampialana vola antsika rehetra rehetra! Tsy latsa-danja amin'iny fify sy fafay iny koa nefa ilay film vaovao be vao Vao vita ato a! Fa ah faran'ny volana ny fotoanantsika a! Faran'ny volana jiona a! Ho hitantsika eo hoe iza aloha ny hivoaka voaloha, ilay iray ity sa ilay iray ity, fa samy hivoaka daholo ireo. Dia izao, izao dia efa entano ny namana aman-tsakaiza ny havana a! Partageo ity publication ity a! Partageo maximum any amin'ny groupe misy anao a, amin'ny compte-nao a! Mba ho fantatry ny olona fa ho avy tsy ho ela ny film vaovao e! Any a! Dia merci beaucoup daholo a! Bye bye!